ɛna na owu ɛna owu wɔ mi ntina na abasa kakyɛ nkɔfɔ si ma wia ma mi ako adi na oyɛ mi nti tɛtɛ na oyɛ sɛ wona obi di wɔn ebu kadi saa wɔde bɔ saa sɛ wona obi di ɛyɛ adwuma na ɔde o deɛ ma wa nkowia ne deɛ ɛna kisa kɔmɛnti kɔhɛ video ni bi.

Hallelujah. Nkɔ dwene nea bosome na wɔbɛnya no mu anaa deɛ wɔanya no mu na nkɔ ani kɔ hɔ wodo ani kɔ hɔ nom a obiara bɛbrɛ mu yere wo nam so yɛ adwuma anaasɛ wohia biribi so a ne wontumi ne ne kasa nipa yere bi nhyia na ne ne nkasa ne nipa korɔ no ɔnka ho ɛnni wobɛtumi ayɛ firi wotumi ne ne mmienu nko ara mo te kɛm adɛn nti na wotumi ka ma ɛdeɛ bi wɔ hɔ no ma ha bio sei ne sei ne sei wobɛtumi aka no saa but wodeɛ kɔyɛ bɛda sɛ asɛ wobuafu bi ɛna woyɛ ahye nti wo a wobɛba bi yɛ ano mekura sika bɛtwa wo sika ano wɔ ɛyɛ sika yɛ wo wo sɛ wonim a So obi de n'ano ba so ɔkyerɛ sɛ sika no atwa nti saa adeɛ no na ɔyɛ no ɛna na mepɛ wonim sɛ sɛ obi fom kuma obi mfom ndwa me deɛ memenya kasɛ deɛ mu sɛ keka no mobɛtwe n'anim asɛ obi a ɔyɛ young guy a wadi anyammɔ ho nsɛm dan sɛ mobɛka wei sɛ wɔyɛ kɔmfɔ wei ba ɔyɛ sɛ ɔhu sɛ sɛ ɛne mboaseɛ no asɛm na meka na memekyerɛ sɛ no menyi kaa bi da Mimi deɛ metu no fo akyire kora ma sɛ atu vivian so fo sɛ vivian akwaraa no osu bebree ba ɛyɛ nofoɔ no ɔyɛle ɔpɛ eti waasa ɔba no su no deɛ pɛ nofoɔ no fama no adeɛ ehia no deɛ ɔbɛtumi no kakyɛ nsi wei no mɛtumi. meyɛ maka nti nyɛ sɛ bi a me ɛboakye bi taa ɛnɛ ɛyɛ me dɛ sɛ wohuu no ha a wosan kɔ ne nkyɛn ɛno na mekɔ sɛsɛ wɔno no adwene ɛne sɛ na mebrɛ ase sameɛ so mehunu same same ɛyɛ ɛma lo maa me nti ɔno mabrɛ ase no no saa na ɔno no ayɛ no adwene o same same brɔda same okay okay yeah ne wei no brɛ ase no no ɔn sɛ mehyia no wayi ase mesɛ atake yɛ bia nti wei nti na metake ne straight afei na hu sɛ that is how I am sɛ wodi me yie because meka ma sɛ ma mensuro wo na meka meka nokorɛ kyerɛ wo woanti a ɛna wo wobɛyɛ foforɔ baabi so Nti ohuu me no nka ɔsate sɛ ɔbɛyɛ na mekyerɛ no mu sɛ twii kasa na meka kyerɛ wo no kɛɛ twii kasa sɛ wogye wo pɛ wie a ɛnhwɛ deɛ ɔno wɔ nyina kɔ deɛ wodi sɛ wo no woakyɛ awie afei no ate ne ho ase wokɔka no wɔ ha ɔkaa sɛ wodeɛ woaka no saa afei deɛ woaka no saa matemate ɛnyɛ obiaa so na ɛbɛbɛn wɔ akoateɛ bɛsɛ ne mɔtiki

Ɛde asukuu mpɛyɛ adwuma ma yɛ ɛkɔ obiara adwene saa adeɛ no wate aseɛ na wode ɔwowo taa abɔ ama wo na wonya sɛbe hundred a ɛyɛ sika ketewa wɔn nso wɔn nam kyeɛ wɔn ka sɛ wɔnom wii wii na ɛyɛ ne saa ne adeade wada ma wɔn wɔn yɛ adwene a daabia wii ne deɛ sɛ wonom ko adeɛ a obi ɛhu no wɔahye so bɛhu sɛ wɔano ano sɛ nnipa bebree ba bi di alo so a wɔaboa wo hu sɛ sɛ bi kasa yi

Dabi waboa me nyina na ya za me nyina ko to ta sɛ nim sɛ me sini fo nyina wo ne nɔma waya me dɔ no wo nim o wo sini mu nyina wo nim me ya na advice a me na bi bia e ba chiri adu bi o ba no e ba busa sɛ boys sɛ sɛ sɛ to ba jo kwa a bi ba ka sɛ dabi dabi wo yɛ bɛ wo record no bɛsɛ ɛnyɛ nneɛma bebree wɔ wɔkɔ gyina platform so wɔkɔ kyikyiri ɛyi bi anam sɛ ɛyɛ wi o da wɔn wɔn owi a na ofura mi na ɔte papa de abɛn yi ose ɛdi ɛdi ɛdi ɛnam sɛ no interview ɛnyɛ interview wɔ platform bi a obi abɛrɛ wa kakyɛ sɛ ɛ mɛ mɛfrɛ mɛfrɛ ɔba wɔyɛ di wɔyɛ di no yɛ ati bi o. Bilam kyerɛɛ no saa adeɛ no sɛ wɔnyɛ. Deɛ ɔda sɛ bi na ɔkɔ kasa wɔ mu na amafo wo kasa so wobɛti woyɛ dɛn sɛ wode mmue eh, social media kasa a wobɛti ti nneɛma bebree woti na afei ne wɔmanya wo yɛbɛba ase hɔ a so saa na ade nti akyi ɛnipa deɛ sɛ woko wonni wɔ bi a ɛni wɔ bi ɛnka ne mpɛ nipa kora mempɛ n'anim ahwɛ na wayɛ ne ntwa du a mede yɛ dɛn

Mimi mo ɔmo o. Mede yɛ mfa to so ha. Mo nsɛ da yɛ. Mi fi o.
Mimi deɛ no no. Bɛn mo sɛ mi huru sɛ na naa bɛ fight wɔ ɔmo a. I fight back. Na o to aboa.
Na ma aboa.
Saa na mi bi yɛ. Na o nkɔ fight ya. Na o nkɔ fight ya. O fight ama wɔn. So haa. Wei wei ne na adwene yɛ ne sɛ ebi a esi sɛ ɔka bi sɛ mo a.

yɛnyi sika nsra dɛm yɛka no straight bibia ɛbɛtumi afrɛ me na ɔka hyɛ bia papa mesrɛ wo sei na sɛ ɔno ɔbɛbɔ me paa deɛ ɛnsi da apart from sɛ ɔbɔ ɛwo dɔ obi nti a ɔka no asɛm reason bɛn a na wode gyina so de ka obi asɛm ba a wode gyina so ka deɛ sɛ wompɛ hwee mfiri nipa na ɔde a ɛyɛ deɛn me mempɛ hwee mfiri wo hɔ mepɛ no kura afiri ghanafoɔ hɔ ɛtumi sɛ asɛm bi ba abɔnten na meka mepɛ ghanafoɔ nyinaa nim sɛ baba wɔ deɛ waka no ɛnokorɛ na wayɛ dɛ waka brada samea sɛ mebɛka ɛnɛ bi nyimi bi ɛbi sɛ o papa no deɛ ɔpɛ nsɛm keka seeseesei

wɔtɔn ne nɛn ne sika obenya no ɔsɔ ne bi sɔ so asi kura kɔnti ne fɛnsi. na nna mekyɛ sɛ ne yɛsi ne yɛsi dadaw ɛna ɔno kɔtɔɔ dabi saa bia kyɛ ɔkan ɔntɔɔe ɛna me no deɛ nti a menkyɛre nye saa me bebree no ɛne sɛ sɛ mekae na nkɔɔpɛɛ no ho asɛm pie na no ɛbɔ wo din sɛ wokɔ aski deɛ woka no memu ate aseɛ sɛ sei ne sei ne sei sei ka bi din line up no nyinaa bɛsan line ama obiara hu ne to bɛsɛsɛ no ɔno wasi ne to kwae na sɛ obi a ɔbɛka ho asɛm biara ɛne adeade wobɛyi na onyame wɔ nkɔbae dabi na sɛ deɛ wokaa wokaa bi wokaa sɛ ɛnyɛ ne deɛ ɛno mu na ɔbɛyi ne nyinaa sɛ ɛyɛ ne deɛ sɛ sɛ yɛ obi deɛ a ɔmɛ wɔmfrɛ deɛ ɛyɛ ne deɛ meba no ɔgyi mmiɛ no Eh, prison burger. Ɛdeɛ yɛ yɛyɛ. Wohu deɛ ɔyɛ no. sɛ ɛnyɛ ne deɛ a later ɔbɛpa akyɛw. Me na ɔtu mirika baa no hɔ bɔɔ mamadeɛ sɛ ɛyi no a mabɛka wɔ abɔntene no wɔwɔ sɔɔsos. Ɛna mese saa sɔɔsos no wonya firi bi area nti ɛntra sɛ wode bɛka nkyɛ sɛ wode brɛ me nyɛ saa na mepɛ sɛ mehu memma nipa a hotel deɛ ne deɛ ne din ma abɔnten memma biribiaa mmam nti gyae na ɔtu mirika no kɔdamfo mu ɔkye firi me hoo ne area no ɔkye firi na nti nti ɔbɔ deɛ woyɛ yi sɛ nɔkorɛ bɛda adi sɛ nɔkorɛ nda adi o obi sɛ ɔkɔbie ne hotel sɛ ɛyɛ no deɛ sɛ ɛnyɛ no deɛ wobɛka deɛ na wowu so bɛnya afiri menya biribia mfiri hmm. na wonim deɛ yɛyɛ hmm. sɛ si adwuma a wone meyɛ sɛsi a wone mekasa yi sɛ ɔkyɛ sɛ woyɛ blɔga sɛ obi frɛ sɛ bɛbrɔ bi ma no a ɛsɛ yɛtua wo ka anaa wonim saa ɛyɛ nokorɛ wo se wo bɛbie ɛyɛ nokorɛ anaa nɛ ɛyi a yɛyɛ wɔ ha yi wɔ minista ase mu yɛ wei ma no a mo wie a yɛntua mo ka Aha. woaba me hɔ a bɛka akyerɛ me sɛ wo bɛbie hotel sei ne sei ne sei ne sei nti wo de saa din no nyinaa bloggers ne neɛ nyinaa wokɔgye ho sika kakraka woantua obiaa ka woama wɔma yɛ no firi Yɛyɛ no fii wiei a, wo wiei a, wo si adeɛ no so yɛ wo dea. Wo nnamfofoɔ yɛ dɛ ɛtua, wei tua. Na me na wo nnamfofoɔ, yɛ ɛne yɛn nyinaa nnamfo ne wɔn. Nti wɔn frɛɛ me bisaa me sɛ, ɔbɔe, yɛrekɔ wei ne bio na sika no a yɛretua no, yɛ tiri mu nteɛ because aba ha sɛ asa adeɛ no, ɛnyɛ no dea. Ɛnam sɛ wotua sika biara te so. Yeah. Sɛdeɛ ɔtee sɛ ɛnyɛ ne dea no, ne ba bɛduru Kumasi pɛ, ne bɛ nam so sɛ ɛnyɛ ne dea because yɛ koraa wɔasisi yɛ yi, ɛsɛ sɛ nkɔmie sika, wɔamie sika no bi nti me me ba bɛ nam so sɛ ɛdan no ɛnyɛ ne dea because menim deɛ ɛyɛ ne dea okurom ha yɛ abɔe bɛtɛ ɔte kurom ha bɛtɛ yɛ bie daa ne deɛ ne ɔsi hɔ na nipa korɔ no wɔ hɔ ɔte hɔ bi

ɛbɛma no opie koraa de ani bɛgu ase. Ɔbɔ nsiki about bloggers na ɔkan deɛ me na yɛdi ho ntuntuma paa yɛ nyinaa ɔto ne nsa frɛ ma yɛkɔ na ɛtua no ɔyɛ kɔmisi kɔmisa bɛsi nnɛ na bɛdeɛ kyɛ kɔ ɔdi n'akyi koraa sika sɛ ɔbɛyɛ yɛtua ne dadaada yɛama ne sika puduo sɛ blogger bia even at all sɛ ɔne me ne gyina ha koraa na ɔne me ka na meyɛ ndɔɔso bɛntena mepɛ ɛwom yɛtua ne ka Ah, ɛneɛ wɔn ɛnyɛ sɛ na mu nyina mo ka kɔ a menim hwee. Sɛ wonim hwee, mo bɛdɛ wɔhunu hwee. Sɛ wompɛ information, information so mpɛ wo. Because me me deɛ, obi a te biribi a na biribi ha obi a, me hɔ na ɔba na ɔbɛka kyerɛ me sɛ deɛ wei ayɛ yɛ ni o. Nti sɛ sɛ yɛ yɛnyɛ ne dɛn. Ti bi wa metumi ɛkata so sɛ mesrɛ mo dɛ mo nkɔ, me ne ne bɛkasa. Na metwa so. Because menim sɛ animguaseɛ bi bɛba. So ɔho, bɛsa me deɛ ne deɛ, wɔayɛ saa gye sika no. Wɔn a yɛreba no. asika wonim sɛ bash kutua
bash ah. okutua like ɔkɔ ɔkɔ ma ne sika oh okay na sɛ wakɔ ne program they called me
so ata se sale nkokɔe
sɛdeɛ wɔn nyinaa wɔn nim sɛ ɛyɛ boakye ɛyɛ wei dea ɛna wɔn kɔ gya no wɔn ti di wɔn ati ni.
Nti wɔn nyɛ dɛ na mi titi sika no so sɛ obiara nti nfa ne sika no bi ma no na emu mo a mo fa no kakraka ama no bi wɔ sasa efie no nyɛ ne deɛ. ɛyɛ asɛm ɛnɛ wahu boakye ɛwɔ ha wada roma wobɛtena tena ase afutuo bi a de bɛma no ana wɔn se saa na ɔpɛ bɛt mimi ntoma futuo saa mimi nkyi obi ntena ase ntuo woba nam si nipa mu ne yɛ di nkɔmɔ afɔm afutuo no bi so yɛso kɔ baabi na mpanyin bi etu ne mafo a Bible sɛ wode bi ato na bi ato tirim nti sɛ wontumi mfa bi nto tirim a me memfrɛ wo nto wo vuo woasɛm a wobɛba ka me blase wo na maka nyansasɛm wofa mu aba a wobɛhu but wofa mu deɛ ɛɛya no a wobɛtoto yampea deɛ bɔakye bɛyɛ ɛhe na ɔdi bem
ɔni bem wɔ baabi a ɔyɛ mistake kɛseɛ hmm. woabrɛ wo maame no ho ɛno nkyerɛ sɛ bɛka ma nkɔfoɔ nyɛ dɛ nso kwa no Because ebi koraa no obi wɔ nkyɛn a ɛɛ sɛ wogyae no wokeka kyerɛ no wobɛtumi akɔhu nipa sɛ bɔyɛ nam ne ne yɛ adwuma no sɛsɛ wɔ ha mewɔ sesei ne sei kyerɛ sɛ menyɛ sika bi wobɛtumi agye sika bi wɔ baabi hmm. ɛde aba but woyɛ ama abufuo aba nipa no bɛma ne sika kora bɛtumi aka kyerɛ sɛ ɛmfii no baabi ɔpɛ bi ɔfa ɔnyɛ ne ɔfa hɔ dɛ mmerɛ bam
na deɛ ɛbɔakye yɛ ɛbɛtumi afɛkte eh, ne, ne movie career no. Ɛnyɛ movie career, movie career deɛ sɛ ɔde n'anim na ɛtwae. Sɛ ɔte aseɛ, boakye sɛ yɛ gya sini no na ɔnyɛ star. Nti aberewa mafia na ama no ayɛ star. Na aberewa mafia, boakye deɛ deɛ obiara hu sɛ ɔyɛ fanboy kɔkɔɔ sei ne sei sei. A ɔno, yɛyɛ de biribi a ɛbɛyɛ yi. Yɛne bɔ wuro yɛ ɛbɛyɛ bɛte. Ne wura no a ɔbɔ no, na ɛnyɛ wura a obetumi de ahete bɛkyɛ. Saa de, enti na kyerɛ sɛ boakye suban no wobɛka no sɛ ɛyɛ different. Edi sɛ nka ɔyɛ saa de a, ɔsɛe no.
Sɛ ɛde ade na nka ɛwɔ sɛ nka boakye bi ka ɔka biribi sɛ na nka ɛwɔ sɛ ɔde sesa no tena ase na nka ɔkeka deɛ ohia no ba. Boakye nso so kyerɛ sɛ ɔne no kaeɛ ara. Afei wɔn a wɔwɔ ne ho no nso nyinaa no, yɛka gum, yɛsɔre yegu n'anim ase. Na deɛ ɔno hwehwɛ ara ne sɛ sista no yɛ adwuma a ɔmfrɛ no na ɔntwa na ɔmpɛ biribi ma ne ni, deɛ ɔrehwɛ no. Tie ma me nsew no, ɛno ɛnhia. Sɛ wode wei sei ɛɛ wo ne obi pɛ sɛ ɛka asɛm a, ɛnhwɛ deɛ akyire ɛɛyɛ. Kɔ di nipa no a woyɛ no di n'akyi da biara na wodeɛ w'asɛm a woka no ka w'asɛm a woka no ka wohwɛ na ɛnkɔ a pɛ obi. na frɛ na ne nipa no nyinaa nkɔ nka kyerɛ nka nkyerɛ nipa sɛ kɔ ne hɔ e, asɛm a yɛde to obi anim ka sɛ kɔ ne hɔ no na ɛsɛ wo adi bɔne na woyɛ dɛ woma nipa koraa kɔ ama wɔ na waa wonyi bɔne na wopɛ biribi afiri mu a wɔbɛhunu a na ano nipa koraa obi nso adi obi akyi 100 years koraa ni ɔnyɛɛ nso wanya aboterɛ obi di akyire na yɛka yɛka yi mea meba kwadwo nkansa hwɛ wɔn a yɛdi n'akyi

wo dɔm di okyi kɔ aburokyi kɔ abɛtumi de ma gyesi sɛ ɔte aseɛ because woyɛ comedy nti wodɔ aburokyi wa bɛtumi de ɔmo atwa comedy bi a ɔpɛ bi a wonya buroni baako bi wura mu wei wobɛtumi de atwa anya sika ho ama ɔmo bi sɛ ɔte aseɛ ɛno nkyerɛ sɛ kyinkyina a yɛsi nnipa nso ɔde wakyi na sɛ ɔnya hwee ɔbɔkɔ nti na wɔn nyinaa obiara pɛ no baabi sɛ sɛ wɔn se wano ɔtoro sɛ sɛ wano toro na kɔ akɔyɛ oguruma ɛyɛ dɛn na guruma bɛkasa ne passport

Hwɛ, yɛate ate a yɛde ka asɛm no, nyɛ sɛ yɛte asɛm biara ne yɛde abɛka o. Guruma yɛ me ba. Ɛna mbisa sɛ adɛn nti na Guruma nka bi. Ɛne obi no wɔ mama Guruma nkɔ bi nom te ne passport no ɔde ɛyi ɔde taa ne bo sei. Asɛ ɛyɛ ne dɛ.
Ɛyɛ ne dɛ. Na ɛtoa de ase. Deɛ meka ka ho na na ɛnyɛ deɛ. Deɛ ɔde twi mu yɛ no ɔhwɛɛ no.

Obenya problem nti ɛsɛ ɔde kɔ kyerɛ ɔmo sɛ deɛ ayɛ ni nti odu ɔnom sɛ ɔtwɛn ɔnkɔ mmerɛ a one week time no ɔbɛgye nti one week time ɔkɔɛ no na ɔmo sɛ ɔmo abɔ biribi a kɔmputa sɛɛ no korɛ na ɔmo maa no kɔɛ saa na ɛyɛ nti guruma mu a ɔhɔ ɔnsu. Dɔkta Lati nso anya kaa ɛmo no yɛakyɛ no kaa. Aa na ano nka mekɔ bio na mo hɔ. Ɔfrɛɛ me ma yɛ ready a mebɛkɔ no baabi a na mewɔ no ma yɛ tight nti before me wiɛ na mehwɛ time no a ɔde maa me no a na yɛ ɔmam twelve o'clock pɛpɛɛpɛ na mewɔ east legon ɛna ɔno nso so kɔyɛ adeɛ no wɔ dansoman nti kasuro koraa na ɔmaa me frɛ kasuro sɛ ɔnkyerɛ me koraa bɛtumi ntumi ankɔ ɛyɛ ma yi paa but ɛyɛ mi dɛ because sɛ biribi sɛ ɛsi a ɛbɔ yɛn aba so ti mi deɛ sɛ laaki yi nyɛ biribi a mi ka sɛ ɛnyɛ wo daa ɛnyɛ mi daa na mi bɔ na wodi ho yaw bi onya ti sɛ deɛ mi nya yes yes ɛnu ti na yà na ti mi ni nyina yɛ ti biribi sɛ papa fa ne ho a yà na yɛ nso yɛ ni adi paa adi awa yɛ no ati yɛ nim ati yɛ nim because ɛnura no.